Nah, yang jadi pertanyaan publik itu kan dari mana sih Din dapat duit gitu nah. Karena banyak isu-isu negatif yang kada nyaman mungkin yang paling banyak beredar ini beritanya si Din ini manilap duit jamaah jar. Nah, kita kada tahu malah sampai ke situnya nih apakah bujur atau kada. Ma kalau secara normalnya itu secara yang kelihatan dari luar itu menurut informasi yang ulun dapatakan ada lima sumber pendapatan sidini nih. Nah, siapa tahu kena kita kawa belajar jua lima buting nih. Sambus nang dua buting haja kita kawa maikuti jejak sidini nih jadi sultan am jua umpat. Nah, jadi yang pertama itu sidini ini Nang jelas dululah profesi utama sidin nah, sebagai seorang penceramah itu sekali diundang konon katanya nih lah konon katanya juga jadi menurut bebuhan orang-orang yang pernah mengundang sidin itu sekali datang itu sidin dibayar antara 8 sampai 10 jutaan sekali datang nah luar biasa anggaplah misalnya sabubulan ini sidin sapuluh kali misalnya maisi ceramah di berbagai tempat bubuhan nang Jawa Barat maundang sidin, bubuhan Jawa Tengah maundang sidin, behitu diundang ka Kalimantan, misal sapuluh kali, kali dalapan juta haja itu berarti dalapan puluh juta sebulan. Itu kalo misalnya sepuluh, cuma rasanya kada mungkin kalo cuma sepuluh lah dalam sebulan itu. Orang laris. Nah, orang asi-asing ni handak mendengarkan patwa sidin. Handak mendengarkan tausiah sidin. Nah, yang kemudian yang kedua itu sidin ini beisi bisnis juga nih, ada villa sidin beisi. Villa nang kawa disewa macam tempat peristirahatan gasan buhan keluarga-keluarga handak berlibur. Bayar lawan sidin lah.

weekend akhir pekan tuh handak mencari tempat peristirahatan nang fresh, nang sejuk jauh dari hiruk pikuk kota, datanglah ka villa sidin ini. Nah itu sumber pemasukan sidin kadada bamandaknya tu ada tarus yang menyewa. Nah kemudian yang ketiga sidin ini bisa jua sakalinya babisnis rokok. Nah, ujar sidin inilah pas masa pandemi itu pandemi covid itu kada ada gawian kada ada bisi gawian dan harta ni mulai habisan sudah sisa mobil itu terpaksa dijual nah gasan apa isi ni duitnya sekalinya ada tetangga sidin handak minjam duit gasan nukar rokok jadi iring heran nih orang ni minjam duit handak gasan nukar rokok aja.

akhirnya pas pulang terdapat nah bubuhan salah satu partner sidin itu yang berisi rokok herbal singkat cerita sidin ini disuruh memasarkan rokok tadi ke seluruh tanah air nah lawan sistem mungkin affiliate atau sidin sambil ceramah berdakwah itu keliling Indonesia itu kan langsung ditawarkan sidin ke link-link sidin yang ada itu partner-partner sidin Nah, itu yang paling banyak mendatangkan duit gasan sidin. Di samping itu juga sidin baisi TV show seorang. Nah, sidin kan biasanya diundang di apa pencarian bakat di salah satu TV swasta dan itu pasti dibayar. Mahal bayarannya karena itu acara lumayan sukses juga, acara pencarian bakat.

Yang jelas lah ulun seorang itu memang kada wani menjudge, memponis bahwa nang dilakukan Ustadz Soulmate ini apakah termasuk sesuatu nang buruk, tercela atau yang kaya apa atau malah bagus bisa jadi contoh. Nah kita kada bisa menyimpulkan apa-apa karena itu sangat berkaitan pulang lawan niat sidini nih atau motivasi sidini nih apa sebujurannya hendak nang rumah berpuluh miliar nih apakah hendak menampakkan diri sebagai contoh teladan bahwa orang Islam tuh harus kaya jar kaya nang jar Agim tuh saya harus kaya jar Agim supaya ulama-ulama kita atau ustad-ustad kita itu punya pamor punya apa yo kaya wibawa dan seterusnya kada diremehkan orang dan seterusnya nah atau